na bolo tsundzuke pfukumi ya xikolweni for yiphi a ni nge yi na lava nga le va nga- va nga na nyiko yo actor ma va encourage ku va ya xikolweni kumbe a va yisi talenta ya vomahlweni va matsonga ya swa tika ku i tikuma i ri ka ka tv i ri mutsonga ne so xa best i ku i va na ntirho lowu nga ta kota ku ku holela mali yo tala swinene ivi hala ka career ya ku actor ku va part time i ya ku act-eni i kha i suka ntirhweni ingaku ni la ta tirha ku actor i ta va frustrated loko i nga yi kumi role a ka T_V i ri na degree kumbe ka radio ya ku fana na n'wina next year mi ta va mi ri out. makamu mi mi bulini no hani mini muprofeta Okay. vamhaya va va phela yena yo chance ma swi twisisa makamu hi hi khense ngopfu ku va mi hi vhakerini la ka the channel that matters ta hlangana futhi loko va ta va mi chachini ka mlfm I- wena hi ti Yeah, minute. okay no a wu hetanga Eh. ku na screenshot vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuwiseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela wu vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 56

hayi leswi a a- a- a swi ni vavisangi Eh, lexi vavaku um i mani nalon'we i timote i timoti muyama e loko mo twa ku timoti di mi hlevini mi nga vile ma swi tiva ku dya mizonda ma ma swi twisisa ne and then plus Aye. Mina, mina.

ku joyina vakhandli group um hi fanele hi rhanga hi hakela ti-bills ku joyina vakhandli group uh, i ndlela yin'wana ya simple ngopfu ni kumeka 0765661277 uh, eh, even to know more about even if you just call to ask or inquire with us yeah we're able to assist in that regard um uh, laha ni nga komi byi mi swi vona switulu leswi ri sone i mhaka ku ni le endhawini Xisakeni Lodge um ni ta mi komba ti picture pictures ta koho as time goes by na ha xuta xuta la swi va kahle ma vona ni nga endli swaku ni tshama ni karhi ni pawulukile so ku na ti pool hala ti ri ya ti pool vana va na pool ya vona la marimi lama nghenaka vanhu lavakulu na ti size ta ta ma entelo loko u lava ku tlanga ka level yo karhi u tlangela kona loko mi lava ku ta mi ta endla vunghwadla you can come. na loko u lava ku ta na nsati wa mi ta wisa nyana you can come you know and then and wa ta mibedo leyi nga kona laha that's why kuma ku ni va lazy minkarhi yin'wani ku pfuka mhaka ku the comfort is so good swi leswaku na loko no kuma xichirani laha ni nga xi nyika n'wana ni sure ku n'wana wa ku xi ta tlhariha like ni sure or leswaku u kuma n'wana wa ku u n'wi kumeka ka ndhawu ya kahle. A hi leswi swa ku na ni loko i karhi i ri busy ka mibedo ku chava ku hala u nga tshika wa xitinini hawa vanhu va xikwembu hawa tana ni xisakeni hawa hawa so limakamu confirms ku ri nghondwana um xana mavasa va n'wi zonda.

ko onha papa na n'wana hi ta blame mani hi ta blame papa loko o onha eh, ntsongwana na buti ta blame ta blame buti ku luya wa ha ri ntsongo so soli makamu i ri i mani nala wa wena a vutisa khundula eh, by the way let me just give credits to khundula khundula eh, he doesn't do a lot of interviews man and i wish he can do a lot because he has his own

Uh, but Kundula is so calm and still put the question across. Um, I think he's better than most of us in terms of IQ when he, he does his interviews. Um, so mm, loko ni fuma ni ta n'wi xavela laptop ku a nga fambi na mobisele liya loko a ya ku xuteni ka solomakama but i wish he can do a lot of interviews other than leswi swa ku tirha le ka dadada va ri i dabadaba kumbe dadada le ka gcr so

swi ta va swi ri kahle so soli makamu i byela khundula i vutisa khundula ku nala wa wena i mani ivi khundula a ku i timoti a swi vula hi ndlela leyi ya soli makamu a n'wi vitanisaka swo timoti a ngo timoti hi timoti hi timoti hi hi timoti so a ku i timoti ma vo a ku i nala wa yena a ku loko nala wa wena loko se swi timoti ro ku hleva u nga kwata na. From that context you can tell ku ri Timothy um Nghudwana i nala wa Solo Makama a va n'wi lavi so a swi n'wi vavangi ku va va n'wi hlevini and xa vumbirhi futhi ku ka xiyimo lexi va nga le ka xona va le henhla ka yena Solo Makama so a swi nga bohi ku va kombela rivalelo. a vo to act as if va tisola but they did apologize um eh, eh, eh, eh, vanhu lavaya number one rito ku hleva ri vula ku mi vulavula hi munhu hakanyingi hi swo biha kahlekahle hi swo biha so un'wana un'wana ta swi endlela swi sasekisa mara i ku vulavula hi munhu hi swo biha a nga ri kona right that's how it is once swilo leswiya swi humela handle swi tiva hi mani na mani swi va swi confirm-a swona ku a mo hleva because loko a va nga swi nga humelanga handle swi tiva hi mani na mani a ku nga ta va a ku nga ta va ku ve na ku hleva. loko vanhu lava apologizing the least they should have done was to do a public apology because now they are only apologizing because these things were in the public not good because they were wrong because loko u hlevini loko swi nga swi nga zangi swi fika ka muhleviwa wena u nge tshi wena u nge kombeli rivalela because why a wu endlangi xa wrong.

mara wa yi khoma yaleyo so swi swi a va nga kombeli rivalelo hi mhaka ya ku a va titwa nandza a va kombela rivalela ka ku va swilo leswiya swi ve public because if a va kombela rivalelo ka ku titwa nandza a fanele va apologize to the fan base ya chavi fan base ya yehe lweyi Solly Makamu i mani un'wana a nga tlhaviwi i Xana Ntsena fan base ya those people. That would have been a proper apology because when you speak bad about someone, you are not only hating that u vavisa munhu luya u nga hleva yena u vavise na lava n'wi rhandzaka kusuhi na yena ka ndyangu wa yena so leswi a nga apologize ka yena directly it means a nga va va twisini lava tivaka na swi nga ha swi va khumbini kusuhani right mara lava va ngo lo swi twa through my channel tiktok um they still look at nghondwana ku ri ey munhu wo biha mbilu u hleve nqambi ya hina u hleve actor ya hina mara when you come out and apologise man look at what Casper did with that baby mama issue come and say that is true like that's being genius he even is apologetic you can't hate on the guy anymore why do you still hate him after that proper apology you can't so so le makami in this case it's only now that is speaking about it ku va n'wi zonda a va n'wi rhandzi ku na risimu rin'wana ra yena ra ku u nga teki decision he bava loko u u twa u borhekini um na le ku na marito man'wana ya ku u nga u nga u nga tshembisi munhu swa kahle loko u tsakini so hi confirms ya ku ri a na ha yimela ku hila a ni nga ta ta teka decision ya ku resign-a. before a ni na tradition ya ku rhezana na ha kwatile a na ha yimela ku ehlisa moya mara ku na risimu rin'wanyana futhi ra yena Joan ni ri rhandzaka mara a before vavasati a ku a va ha vuli ku a va ha ku lavi vo ku nyangatsa u lan'wa I told him even in an interview face to face no ka yimele feme va ku lava hey, you won't come back. I mean, thank the lamb even though he came back. So he, he, was, he was frustrated then. He can say whatever he wants to say to you and stuff like that. Mina, I have the menemene letukulu ka MLFM, especially I mean, like mina, mina, well. I have a lot like le sumelela ku laha ntwa hinkwaswo kona no chaya kuma fika ni swi tlangisana ni nga ta famba ni ya jele but um

let's see yeah i think it did two it did one the november friday did, yeah eh, between two one and two so yeah um that's what i had to share with you kuri um and munhu loko za swa ku huna lawa yena yange ku rhandzi na yena sure ka nga va rhandzi vanhu valava because i think va n'wi ni twa nga ku va n'wi tseketsele like va n'wi vo vo lo n'wi nyangatsa like va ku pfuka ka xiyimo lexi xa ku u ze u lan'wa u resign-a and that that's what happened with him because a ngo lo tshika ka M_L_F_M a ya tirha ka ka Phalaphala kumbe a ya tirha ka Metro kumbe a like there was no opportunity that M_L_F_M. wa like a ku nga ri na opportunity leyi a yi tekiwa hi nkarhi wa M_L_F_M I don't think so ma vo ya so mara anyways that's my opinion ni ku yini swa le makaya mo ni te yini ka wena a Pitori va ka M_L_F_M va gungula. M11 a mi va ni tsoni mara he confirms the ku loko se ni helini ni famba ivi va ku se i fambisa hi yini mi yiza lweyi va rivele ku va ni endle yini ndzhaku mi ni ku hi to ti-voice note letiya ma yi vava hi mina.